GR tfisser Gazoo Racing. Hija s-sussidjarja li tibni l-karozzi sportivi ta' Toyota, fosthom il-GR Yaris, is-Supra u l-GT86. Simili għall-M tal-BMW u l-AMG tal-Mercedes u kif jagħmlu dawn id-ditti, it-Toyota toffri wkoll trim level, f'dan il-każ qed nipprova l-Yaris GR Sport. bħala trim level ġeneralment id-differenzi jkunu biss estetiċi għalla volja kif ħanaraw il-qoddim hemm ukoll xi input tal-GR fejn tidħol il-handling ta' din il-karozza. Ir-riżultat huwa Yaris normali, bl-effiċjenza u l-performance li wieħed jippretendi minnha, imma dehra daqsxejn iktar sportiva, aggressiva. Kif dejjem jiġri, ditta jkollha numru ta' trim levels, f'dan il-każ għandek l-icon, id-design u l-excel, u kull wieħed iżid daqsxejn il-prezz u n-numru ta' features li toffri l-karozza. Il-GT Sport hija t-top of the range, allura tinkludi l-features kollha li joffru t-tliet trim levels l-oħrajn, u ftit features oħrajn li huma uniċi għall-mudell. Ħaġa ta' malajr aħna għamilna feature fuq il-GR Yaris, jekk jinteressakom qiegħed fuq il-YouTube channel Paq Paq u kull ma tridu tagħmlu tiggugiljaw Paq Paq GR Yaris u ssibuh. L-istyling li użat it-Toyota fuq din il-ġenerazzjoni tal-Yaris fl-opinjoni tiegħi hija possibilment l-aħjar design li qatt ħarġet it-Toyota għallinqas għal dawn l-aħħar snin. Karozza li għandha proporzjonijiet eċċellenti u d-dehra vera sabiħa. Allavolja karozza kompatta inqas minn 4 metri twila, għandek wheelbase impressjonanti 2.5 metri, allura l-karozza għandha footprint u stabilità tajba fit-triq. u apparti minn dan, irnexxielhom jikkreaw spazju impressjonanti fuq ġewwa, kemm biex joqogħdu ħames adulti ġewwa u anke fejn jidħol luggage space. Mhux l-aħjar fil-klassi, biss 280 litru huma diċenti għal din id-daqs ta' karozza. X'għandha speċjali mela l-GR Sport li tagħmilha differenti mill-Yaris normali? Ħa nħarsu lejn ftit dettall. Għandek il-grill ta' quddiem li hija meshed kemm mill-parti ta' isfel kif ukoll ta' fuq. Għandek dawn l-18 alloys li huma speċifiċi għall-GR model. Hawnhekk meta tiftaħ il-bieb għandek l-scuff plate bil-GR branding u meta tħares lejn il-karozza minn wara għandek dan l-insert iswed fuq il-parti ta' isfel tal-bumper li jservi bħala diffuser imma jġegħel ukoll il-karozza tidher daqsxejn iktar wiesgħa, baxxa u aggressiva. Għandek ukoll ovvjament il-badging tal-GR kemm quddiem kif ukoll fuq wara tal-karozza. Take it to 11 No such thing as yesterday No matter how you're living Setting fire to the place Darba tidħol fil-karozza parti l-scruff plate għandek ukoll il-mats li huma speċjali bil-logo tal-GR u l-steering wheel huwa tal-ġilda perforated u ovvjament għandu wkoll il-logo. Armata bl-akbar screen li toffri t-Toyota fil-Yaris, allavolja touchscreen xorta għandek numru ta' buttuni mal-ġnub tal-iscreen u anke per każu l-air conditioning huwa kollu buttuni manwali. Hawnhekk fin-nofs għandek id-driver display, għandek parti ċentrali mbagħad żewġ ċrieki, waħda bil-performance tal-hybrid system u l-oħra għandek il-fuel gauge, temperature gauge u l-speedometer. Għandek ukoll il-GR badging hawnhekk fuq id-dashboard. Features oħra li jiddistingwu l-mudell huwa l-istitching aħmar hawnhekk fuq l-isteering wheel, fuq il-gear lever u anke fuq is-seats. Is-seats huma semi-sport seats, għandek iktar lateral support allura huma aktar komdi U għandek ovvjament il-logo hawnhekk fil-headrest. Il-karozza tiġi bil-wireless smartphone integration li ovvjament jinkludi l-Apple CarPlay u l-Android Auto u għandek ukoll l-aċċess għal navigation on the cloud. Il-karozza fiha l-ambient lighting mal-bibien u anke fil-parti ċentrali tad-dashboard u għandek l-smart entry allura m'għandekx għalfejn toħroġ iċ-ċavetta mill-boot u għandek il-GR start button biex tistartja l-karozza. Għandek ukoll intelligent parking sensors quddiem u wara apparti ovvjament ir-rear view camera. Nitkellmu fuq il-magna li għadna hija l-istess sistema tal-Yaris normali, hija l-1.5 self-charging hybrid, għandek magna 1.5 liter, ovvjament il-batterija u l-mutur elettriku u m'għandekx għalfejn tipplagja l-karozza tiċċarġja waqt li tkun qed tintuża u partikolarment fil-braking. Tiżviluppa 116 horsepower u taċċelera

Biss apparti x-xinxilli, il-GR Sport sarilha xi kambjament biex jixirqilha il-GR Badge? Ir-risposta hija iva. L-ewwel nett poġġew dak li jgħidulu underfloor bracing biex isaħħu r-riġidità strutturali tal-karozza. Naqqsu wkoll id-drag billi użaw liners fil-wheel arches li huma differenti. Il-GR ukoll ittjunjat ix-xokks u l-molol biex il-karozza jkollha cornering response aħjar u wessgħu daqsxejn it-tajers. Ir-riżultat ta' dan kollu huwa li l-karozza għandha handling ferm aħjar. Partikolarment tkun qed issuqha b'daqsxejn iktar speed tinnota d-differenza. L-isteering preċiż immens, il-karozza għandha stabilità li tagħtik kunfidenza meta ssuqha. u bħala suspension komda anke jekk it-triq ma tkunx perfetta. Għandek tliet drive modes, ikolli ngħid bej l-eco u normal m'hemmx differenza kbira ma meta tpoġġiha sport tirrealizza li l-karozza hija aktar responsive. Għadni ġej lura minn barra u għamilt xi elfej kilometru nsuq is-CHR bl-istess set-up ta' hybrid system. Inkun onest, meta tkun fuq l-awtostrada u ikollok il-fetħa lura kapaċi tifflorja tagħfas il-gass mal-pjanċa, ikolli ngħid li l-magna tinstema' forsi daqsxejn iż-żejjed, għandek dak is-sens ta' urġenza. Biss imbagħad hekk kif tilħaq l-ispeed iddeżiderat, allura tissetilja u l-karozza hija normali. Fil-verità, kemm dan ħa jiġri hawn Malta niddubita. Kemm ili nsuq din il-Yaris ma ġratx darba li għandi fetħa u ħa nagħfas il-gass mal-pjanċa, mhux xi ħaġa normali fis-sewqan lokali, allura għall-użu lokali l-karozza hija perfetta. Hawnhekk il-karozza ħa tibda ssuqha fuq electric mode allura hija silenzjuża u hekk kif għandek bżonn daqsxejn sapport tal-magna mħabba l-ispeed li qed tagħmel jew forsi l-batterija tkun tbaxxi xi daqsxejn tidħol il-magna imma bilkemm tinduna fil-verita'. U l-vantaġġ kbir ta' din is-self charging hybrid hija li Darba jkollok il-batterija ċċarġjata fejn tista' l-karozza ħa tħallik tuża l-batterija mhux il-magna, anzi l-magna titfielek. Allura għandek iktar perjodi bil-magna mitfija u ovvjament inqas konsum. Il-Yaris jibqa' wieħed mill-iktar mudelli importanti u popolari mal-konsumatur Malti Il-maġġoranza tal-klijenti ħa jmorru għal wieħed mill-trim levels l-oħrajn. Biss għal dawk li jixtiequ xi ħaġa speċjali, xi ħaġa daqsxejn iktar esklussiva, allura nirrakkomandalkom il-Yaris GR Sport. Biex tagħmlu test drive ta' din il-karozza, irrikorru għand it-Toyota Ħaż-Żebbuġ.